Котлыйбыз Республиканы Даниял Гарипов, Киров мәктәбе директоры, икенче урында Айгиз Магданов, Сәфәр мәктәп директоры һәм бу төркемдә беренче урында балалар иҗат үзәге директоры Илнур Хозин яулый. Котлыйбыз. Хатын-кызлар арасында 45 яшькә кадәр төркемдә өченче ручеблятнына Салихова Илзидә, Әтәс балалар Әтәс мәктәбе директоры, икенче урында Айбашева Эльвира, страховая компания җитәкчесе, һәм беренче урында гимназия директоры Рузилә Гарипова. Котлыйбыз кызларны. 45 яшьтән югарырак булган төркемдә өченче рус бүләкләнә Мингазетдинова Флера, Мәсәде авыл башлыгы. Икенче урында Хамматуллина Гүзәлия, Татсу Су авылының башлыгы. Һәм беренче урында Айгөл Мирзашәрипова, башкарма комитетының экономик бүлек җитәкчесе. Шорт-трек буенча егетләр, ә кызлар, ә егетләр иң яшь хакында. Өченче урында Газизов Ленар. Хобби җитәкче директоры Казахстанда Мустафа Булатов икенче урында Ильназ Шарипов, Яңа Әлем мәктәбе директоры, һәм беренче урында Даниял Гарипов, Киров мәктәп директоры. Ильешка кадәр безнең егетләребез конькида узышуда беренче урында Гарипов Данил, икенче урында Шәрипов Илназ, өченче урында Галитов Ленарлар. Котлыйбыз егетләрне. Сәләтле фото рәхмәт. Хатын-кызлар 45 яшькә хәтле. Өченче урында Шамсунова Ланда. Техникум директоры икенче урында Эльвира Айбашева.

Истәлек капкасы, истәлек капкасы ачабыз. Рәхмәт. Кырык биш яшьтән югарырак булган хатын-кызларны фотога чакырабыз. Спорт төрендә өченче урында Галимянова Рәйхан кызына. Хакимияттән икенче урында Мирза Шәрипова Айгөл. Иконный бүлек җитәкчесе.

Ринас Шәрипов, Фураза авыл башлыгы, икенче урында Илшат Хәйрутдинов, полиция җитәкчесе, һәм беренче урында Илнур Кудин, балалар иҗат үзәге директоры. Казанлы егетләр сара чаптан беренче урында Илнур Кудин, икенче урында Илшат Хәйрутдинов, һәм өченче урында Ринас Шәриповлар. Истәлеккә фото. Рәхмәт, егетләр, молодцы! 45 яшькә хәтле хатын-кызлар арасында өченче урын чемпионатына Хафизова Луиза Махмедовна. Ә свой шәкерт хәрәкәте вакытнам 45 яшьтән югарырак. Икенче урында Микәлетина Флёра мәсәлә авыл башлыгы, ә беренче урында Айгөл Мирна Шәрипова башкарма комитет җитәкчесе. Гафу итегез, Папахан, Мирна Шәрипова Айгөл Николаевна Галәм Генәм Сидиевна Уин. Котлыйбыз. Айгөл Николаевна, Алаксыя кызы 45 яшькә кадәр хатын-кызларны приютларга чакырабыз. Йөзү буенча өченче урында Салихова Илзидә, Әтәс мәктәп директоры. Икенче урында Эльвира Айбашева.

Ир-ирләр арасында яшьтән югарырак төркемдә өченче урында Айдар Хаев үзәк хастаханә җитәкчесе, икенче урында Ахмед Ханов Марсель Иксе Курмаш авыл башлыгы һәм беренче урында Ахметов Камил Шау Манарат авыл башлыгы. Пожалуйста, егетләр, кыскага чакырыласыз. Беренче урында Ахметов Камил, икенче урында Марсель Ахметханов һәм Чечернов Айдар Хаевка Молодцы, егетләр, рәхмәт. Истәлеккә фото төште. Бадминтон ярышы. Хатын-кызлар 45 яшьтән югарырак булган төркемдә өченче урында бүләкләнә Бигмәтдинова Флера, КТД авыл башлыгы. Икенче урында Зинатуллина Зәүгәрия, яхшы авыл башлыгы.

Диана Хераева, башкарма кабинеты җитәкчесе урынбасары. Беренче урында Лиана Хераева, икенче урында Лилия Закирҗанова һәм өченче урында Илсидә Салиховалар. Котлыйбыз кызлар, молодцы. Ир-егетләрне чакырам. 50 килә, 50 яшьтән дә югарырак булган. Өченче урында Магданов

Мәктәп директоры һәм беренче урында иң гына Шимбатовтагы хакимият башлыгы өстәл теннисы буенча иң көчле егетләребез белән пьедесталда беренче урында Ивна Шимбатов, икенче урында Галиев Эдуард, өченче урында Мингазов Рәмисләр. Истәлек капота, рәхмәт. Рәхмәт, егетләр. Авырлык яшьләре 43 яшькә хәтле булган кызларны чакырабыз. Өченче урында Иралиев Ильяна, исполкомнан экономик буенча катнашты. Икенче урында Закирҗанова Лилия, беренче садик җитәкчесе һәм беренче урында Гарипова Рүзилә, гимназия директоры. Беренче урында Гарипова Рүзилә, икенче урында Закирҗанова Лилия һәм өченче урында Сираева Лиана. Бар плюс 4 дигән буенча иң

Район башлыгы урынбасары. Гетле. 50 яшькә кадәр ир-егетләрне чакырабыз. Өченче русча бүләкләренә Ахметов Рәмзил Бәләкәй мәктәп директоры. Икенче урында Рәмис Кадыров Байсар авыл башлыгы. Һәм беренче урында Мансуров Альберт башкарма комитетының культура бүлеге җитәкчесе. Беренче урында Альберт Мансуров, икенче урында Рәмис Хадыров һәм өченче урында Рәмзил Ахметовлар. 50 яшьтән югарырак булган егетләрне чакырабыз. Өченче урында Ахметханов Марсель Искойның авыл башлыгы. Икенче урында Алмаз Казиев, Токкалашы мәктәп директоры һәм беренче урында Илдар Мусин, Күзәк Күҗәкәм авыл советы авыл башлыгы.